לשם יחוד קדשי בריחו שכינתא גייען מיר לערנען די דריטע שמועס אין די סעריע פון אורות הבעל שם טוב. היינט נאכט ווערט די יארצייט פון ר' ברוכ'ל מעזשביז'ער, י ט ח' כסלו. ר' ברוכ'ל מעזשביז'ער פארציילט אזא שמועס וואס דער בעל שם טוב האט געהאט מיט איינער וואס האט אים געפרעגט אזוי דא, איינער יענער האט אים געפרעגט אז וויאזוי קען זיין דער בעל שם טוב האט מבטל געווען די אלע תעניתים משבת לשבת, און און די אלע סיגופים וואס אלע צדיקים און אלע דורות פאר דעם האבן געלעבט פלעגן פאסטן א גאנצן טאג און זיך מסגף זיין און מאכן אלע מינע, זיי האבן זיך מוראדיג געפייניגט די גוף און דאס איז געווען די מהלך פון צדיקים אפיציעל ביז דער בעל שם טוב איז געקומען, דער בעל שם טוב האט געזאגט ניין א ניי ער האט מבטל געווען תעניתים א מענטש זאל נישט פאסטן איבעריגע תעניתים און דער בעל שם טוב שרייבט דאס אין א בריוו צו צו זיין צו זיין תלמיד ער זאל נישט פאסטן און מען טאר נישט פאסטן היינטיגע צייטן און נישט נאר דאס דער בעל שם טוב האט נאך געזאגט אז ווער איז איינער וואס פאסט אסאך איז אסור דארטן און סאדין ווייל ער פייניגט אויס דעם נפש, מען טאר נישט פאסטן. האט יענער געפרעגט די בעל שם טוב וואס דען אויב איז דער מהלך אין עבודת השם אויב נישט זיך מסגף זיין און זיך צו פייניגן און צו פאסטן און וכו' וכו' האט דער בעל שם טוב געזאגט אזוי אזוי שרייבט הברך המעשב ש די ווערטער, דער בעל שם טוב האט אים געענטפערט אני באתי לעולם איך בין געקומען אויף די וועלט להראות דרך אחרת צו ווייזן א אנדערע וועג. א נייע וועג, דער בעל שם טוב זאגט א אנדערע וועג צו ווייזן פאר די וועלט, נישט דורך פאסטן, נאר וואס דען, שימשיך האדם אל עצמו, א מענטש זאל ממשיך זיין אויף זיך, א מענטש זאל צוציען צו זיך דריי זאכן, אהבת השם, אהבת ישראל, און אהבת התורה, דריי ליבשאפטן וואס א מענטש זאל מעורר זיין אין זיין הארץ, דריי ליבשאפטן וואס א מענטש זאל קולטיוועיטן, וואס א מענטש זאל פאוקוסן אויף, וואס ער זאל זיך צוציען צו זיין הארץ, וואס אויב ער וועט מעורר זיין די דריי זאכן, דעמאלטס וועט ער זיין אן ערליך איד אויף די מהלך פון הייליגן בעל שם טוב. סא לאמיר עס צוטיילן אם ירצה השם אין דריי שירים. היינט וועט זיין די ערשטע שיר אויף אהבת השם, אויף ליב האבן דעם אייבערשטן. דארף מען אזוי, ווען א מענטש טראכט צו זיך, וויאזוי קען איך מער אנפאנגען ליב האבן דעם אייבערשטן, וויאזוי קען איך מעורר זיין אין מיין הארץ מער ליבשאפט צום באשעפער, אז ממש אז ס'זאל מיך אריינברענגען אויף א אויף א למעשה'דיגע וועג, ס'זאל טוישן מיין מהלך, ס'זאל מאכן כ'זאל דינען מער דעם אייבערשטן, כ'זאל אים אזוי ליב האבן אז כ'זאל טוישן וואס איך טו פאר אים. וויאזוי קען איך דאס מעורר זיין? וויאזוי קען איך מיך קאנעקטן צו די אהבה אויף אזא לעוול? ס'איז דא א אנדערע ווארט פון הייליגן בעל שם טוב וואס די תלמידים ברענגען אז דער בעל שם טוב האט געזאגט אזוי, די עיקר מצוות אהבת השם, די עיקר מצוה פון אהבה איז, דער בעל שם טוב האט געזאגט אויף אידיש, דער הייליגער בעל התניא האט נאך געזאגט אז ער האט עס געהערט פון מגיד וואס האט עס געהערט פון הייליגן בעל שם טוב די ווערטער אויף אידיש, האט ער געזאגט, עיקר מצוות איז אהבה, מען זאל זיך אריין טון בדברים המעוררים את האהבה, א מענטש זאל זיך אריין טון אין זאכן און טראכטן אין זאכן וואס זענען מעורר אהבה. פון דארט און ווייטער איז יעדער מענטש לויט די פי תכונת נפשו, לויט זיינע, לויט זיין פערסאנאליטי און לויט לויט ווי דער באשעפער האט אים אויסגעשטעלט העט ער ריעקטן. איין מענטש ריעקט אזוי, איין מענטש ריעקט אזוי, כאילו יעדער מענטש לויט זיינע אימאושענס און לויט זיין פערסאנאליטי, באט די מצוה פון אהבת השם איז אז א מענטש זאל זיך אריינטאן, פאוקעסן, אויף אהבת השם. סאו דארף א מענטש טראכטן וויאזוי קען איך זיך אנפאנגען פאוקעסן אויף אהבת השם? וויאזוי קען איך אנפאנגען זיך אריינטון און לייגן מיין ענערדזשי און אנפאנגען מעורר זיין ביי מיך א עכטע ליבשאפט פארן באשעפער, איך זאל באמת ליב האבן דעם אייבערשטן עד כדי כך אז עס זאל טוישן מיין סדר, עס זאל טוישן וואס איך טו, עס זאל טוישן וואס מיינע וועליוס, מיינע פאליסיס, וואס איך טו יא און וואס איך טו נישט, בעיסד אויף די פאקט אז איך האב ליב די באשעפער. סאו דארף ווען מען קוקט ווען מען רעדט פון אהבה, ווען מען רעדט פון ליבשאפט, דארף מען נעמען אזוי ווי דער בעל שם טוב רעדט אין א אנדערע פלאץ רעדט ער אויס די זעלבע זאך אז מען דארף באטראכטן פון די וועלט אויף יענע וועלט, מען דארף באטראכטן מן א מרגש אל המושכל, פון זאכן וואס מען קען פילן צו א זאך צו די רילעישאנשיפ צום אייבערשטן, סאו א מענטש דארף באטראכטן די אהבות און די רילעישאנשיפס וואס ער האט אויף די וועלט, די קלאוזע רילעישאנשיפס, נישט סתם רילעישאנשיפס, סתם א רילעישאנשיפ האט מען מיט די גאווערמענט אויך, ער באצאלט טעקס, מען רעדט פון א רילעישאנשיפ וואס האט אהבה, א חבר, א ברודער, א ווייב, א שוואגער, א גוטע שותף, מענטשן מיט וועם מען האט עכט דעוועלעפט א נאנטשאפט, א אהבה, א ליבשאפט, מען פארשטייט זיך, מען האט זיך ארויס איינער דעם צווייטן, מען איז גרייט זיך אוועקצוגעבן איינער פון דעם צווייטן, דארף מען באטראכטן וויאזוי ווערט די אהבה, וויאזוי ווערט קריעיטעד די אהבה. אהבה רוב מאל איז נישט קיין, געשעט נישט אין א מינוט, פארקערט, ס'איז א פראסעס, ס'נעמט צייט. דארף מען באטראכטן ווי אזוי געשעהט עס. איז די זאך איז אזוי ווען צוויי מענטשן טרעפן זיך אדער א ברודער וואס זענען געטראפן אימידיעטלי וואס זיי זענען וואוינען איינס מיט צווייטן איז ווי מער מען טראכט פון יענעם ווי מער וויפיל צייט מען פארברענגט מיט יענעם וויפיל מען גיבט אוועק פון זיך פאר יענעם אזויפיל וואקסט די אהבה. ווען צוויי מענטשן האבן זיך ליב יעדע מינוט וואס זיי פארברענגען צייט צוזאמען ווערן זיי נענטער און נענטער. יעדעס מאל א מענטש רייסט אוועק פון זיך און נעמט עפעס גיבט עפעס אוועק פון זיך פאר יענעם וואס ווען ער האט יענעם ליב טוט ער עס מיטן גאנצן הארץ, ער פריידט זיך אז ער קען געבן פאר יענעם, ווי יעדעס מאל ער געבט פון זיך פאר יענעם באקומט ער האט ער אים נאך מער ליב, ווערט ער מער אינוועסטעד אין די רילעישאנשיפ. די זעלבע זאך דארף מען נעמען אויף א נמשל אויף צום הייליגן באשעפער, ווי מער מען טראכט פון הייליגן באשעפער, ווי מער מען פארברענגט מיט אים one on one, דער מענטש מיטן באשעפער מאכט זיך צו די אויגן און, און טאָנט אַרײַן אין דער און דער בעל-שם-טובֿ זאָל זיך אַרײַנטאָן אין טראַכטן פֿון דיך מיט דער באַשעפֿער, שמועס מיט אים, פֿאַרברענג מיט אים, װיפֿל מע גיט אַװעק פֿון זיך, יעדעס מאָל װען מע ברעכט עפּעס װאָס איך װיל, באָט איך גײ עס נישט טאָן, װײַל כ'האָב ליב דער באַשעפֿער, דורך אהבֿת השם, נישט נאָר װײַל כ'האָב מורא, װײַל כ'האָב ליב דער באַשעפֿער, װאַקסט דער רילעישאָנשיפּ מער און מער. פֿאַרשטײט זיך, מע דאַרף מורא האָבן אױך, אָבער דער מציאות איז, אַז יעדעס מאָל מע טוט עס מתוך אהבֿה, װאַקסט די אהבֿה מער און מער. איז דאס איז געווען די מהלך פון די בעל שם טוב, און בעל שם טוב זאגט, לערן דיך אפ פון פון פון אהבה, וויאזוי מען בויט אהבה, בוי די אהבה מיטן באשעפער, זיי עס ממשיך אויף דיר, צי צו אויף דיך די אהבה צום באשעפער, פאר דעם איז געווען ביי אלע חסידים, איבעראל, יעדער איינער אויף זיין וועג, האט מען דאס האט מען דאס געלערנט אויף אנדערע פארנעם, געוויסע פלעצער האט עס געהייסן רעדן צום אייבערשטן אויף אידיש, ווי דער רבי הייליגער רבי אלימלך ברענגט, רבי הערשעלע דזשויווער, רבי נחמן מברסלב, עס האט געהייסן התבודדות, געוויסע פלעצער האט עס געהייסן התבוננות, אריינטראכטן, נוצן די מחשבה, זיך ארויסזעצן, טראכטן פון גדלות השם, טראכטן פון נפלאות הבורא, טראכטן פון אהבת השם, פון ווי שטארק דער באשעפער האט אונז ליב, די חסדים וואס דער באשעפער טוט מיט אונז, די ממש די ניסים וואס דער באשעפער מאכט מיט אונז יעדע סעקונדע און יעדע מינוט, און ארויספוינטן און ארויספאוקעסן אויף יעדע גוטע זאך וואס ער טוט, און זוכן די גוטס אין יעדע זאך וואס דער באשעפער טוט, און ווי מער מען טוט עס, ווי מער מען טראכט אריין, ווי מער מען טאנט זיך אריין אין דעם, אלץ מער ווערט מען נתעורר די אהבה ביי א מענטש צום אייבערשטן. ביי חסידים איז געווען א גרויסע עבודה, מ'האט געזינגען שטאקיגעס ניגונים, ניגונים פון געגועים, ניגונים פון ליבשאפט, ניגונים פון אהבה, שטאטע ניגונים, לעבעדיגע ניגונים, אלעמאל ס'איז געווען א מורא'דיגע עבודה, און דאס איז א אלע זאכן וואס ווען מ'מאכט זיך צו די אויגן און מ'זינגט א ניגון, מ'זינגט פאר'ן באשעפער, מ'טראכט אז מ'זינגט פאר'ן באשעפער, איז מען מעורר ביי זיך מורא'דיגע אהבה און געגועים און צום באשעפער, און דאס איז די עבודה, דאס איז די מצוה פון אהבת השם, טראכטן און מעורר זיין אין זיך אהבה. וואס געשעט נאכדעם ווי שטארק ס'ווערט נתעורר דאס איז שוין נישט אונזער אחריות, פון דארט און ווייטער מאכט שוין דער באשעפער געט שוין דער באשעפער פאר יעדן איינעם לויט זיינע לויט לויט וויאזוי ס'איז פאר אים באשערט און אויסגעשטעלט, באט אונזער עבודה איז מעורר צו זיין, טרייען אריינצוטאן אין אין אין אהבת השם. מען דארף האבן א שפראך מיטן באשעפער, א רילעישאנשיפ מיטן באשעפער, ווען מען רעדט מיטן באשעפער איינס אויף איינס, און מען רעדט זיך אויס צו אים, און מען שמועסט זיך דורך מיט אים, און מען פילט עס, מען פאנגט אן פילן ווי מען ווערט געענטפערט, ווי מען איז נאנט, ווי מען איז, ס'ווערט א מציאות'דיגע זאך, די אהבה וואקסט אהין און צוריק, מען פאנגט אן פילן האול, סעטיספייד, מען פאנגט אן פילן ווי די לאך, די לאנגינג פאר קאנעקשאן וואס אונז האבן, ווערט אנגעפילט. און ווען א מענטש פאנגט אן באמת באמת ליב צו האבן א צווייטן, פאנגט ער אן צו טראכטן פאר ער טוט עפעס, אה, יענער, ס'גייט, יענער גייט עס ליב האבן, ס'גייט זיין גוט פאר יענעם, יענער וויל דאס, יענער וויל נישט דאס, מען טראכט צוויי מאל פאר מען טוט עפעס, אזוי גייט אפילו ביי א רילעישאנשיפ אויף די וועלט, איז כל שכן וכל שכן ווען מען האט האבן א גוטע נאנטע רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן, אוטאמאטיקלי. וועט מען אנפאנגען טראכטן פאר מען טוט עפעס, גייט דער באשעפער האבן א נחת רוח פון דעם? איז דאס וואס ער וויל? גיי איך אים מאכן פרייליך מיט דעם? וויאזוי גייט וואס גייט זיין די ריעקשאן? מען פאנגט אן טראכטן פון דעם, ווען מען טראכט פון דעם אוטאמעטיקלי טשעינדזשעס די מעשה און ווערט מען נענטער און אזוי וואקסט עס, מען קולטיוועיט עס אזוי ווי א בוימעלע וואס ווי מער מען באוואסערט אלץ מער וואקסט עס, די זעלבע זאך איז די אהבה, ווי מער מען באוואסערט עס און ווי מער מען טוט זיך אריין דערין און ווי מער מען טראכט און ווי מער צייט מען גיבט אוועק פון דעם אלץ מער וואקסט עס. סאו יעצט איז דא אזוי, ווען א מענטש פילט אן זיין אהבה פון אהבת השם, נישטא קיין בעסערע לעבן אויף דער וועלט. אבער היינטיגע צייטן זעמער א, און ווייסט מען פון דעם זייער שטארק, זעמער א דור וואס דארף האבן מורא'דיגע קאנעקשאן, זעמער א דור וואס האט א מורא'דיגע מורא'דיגע נטיה צו אהבה, צו ליבשאפט, און עס דארף מיר עס האבן, יעצט האבן מיר א מורא'דיגע צורך דערפאר. און וואס געשעהט איז ווען א מענטש האט א מודיגע מודיגע צורך פאר אהבה פאר ליבשאפט און ס'ווערט נישט אנגעפילט ווייל אדער ווייל א מענטש פאוקעסט נישט אויף זיין רוחניות א מענטש איז נישט ביזי פאוקעסן אויף זיין ספיריט א מענטש איז נישט ביזי זיך אריינטון אין אהבת השם און אנדערע אידישע אהבות איז נישט ביזי אנפילן זיין אהבה מיט רוחניות וואס געשעהט איז ס'בלייבט א מודיגע מודיגע לאך פון אהבה און וואס געשעהט ווען ס'בלייבט א לאך פון אהבה שטייט אין אלע חסידישע ספרים וואס ווערט דעסקרייבט אין פסוק אין ידיד נפש זאגט מען עס נפשי חולת אהבת שכל. ס'איז א מושג וואס טייטש כחולת אהבה אני, איך בין קראנק פון אהבה. וואס געשעהט ווען א מענטש ווערט קראנק פון אהבה איז, ער פאנגט אן גליסטן פאר אנדערע זאכן, ער פאנגט אן גליסטן פאר זאכן וואס זענען אויף א לאוער פריקווענסי, ער פאנגט אן גליסטן פאר גשמיות'דיגע זאכן, פאר עסן און פאר אנדערע תאוות, ווייל ער האט אזא גרויסע ניד וואס ער טרייט אנצופילן, און מ'רעדט זיך איין אז מיט דעם וועט מען עס אנפילן. און די אמת איז אז דאס פילט נישט אן, ס'מאכט זאט פאר די מינוט, באט באמת באמת אנצופילן די לאך, די ריזיגע לאך פון אהבה וואס אונז האבן, אונז האט די אייבערשטער אונז קריעיטעד מיט אזא גרויסע לאך פאר אהבה, כדי זאל מען קענען אנפילן דאס מיט רחניות'דיגע אהבת השם. ס'איז א מורא'דיגע לשון פון הייליגן קמנא, די קמנא שרייבט אין א לשון, און ווען ער איז מסביר די הייליגע בעל שם טוב, דעם שטיקל בעל שם טוב, שרייבט די קמנא אזוי. אי אפשר להתחיל לעבוד שום עבודת יוצר בראשית, שוין נישט מעגליך אנצופאנגען צו דינען דעם אייבערשטן, נישט מעגליך, אם לא בכח תאוויני יצר הרע, אן די כח התאווה פון די יצר הרע, פון די יצר הרע, דאס הייסט די כח התאווה פון די יצר הרע, די ניד וואס אונז האבן פאר קאנעקשאן, און די תאוות וואס אונז האבן פאר גשמיות'דיגע זאכן, איז נאר א וואויד. א לאך וואס אונז האבן, מען זאל עס קענען אנפילן, מען זאל עס קענען מהפך זיין אלו שצריך להפכו, מען זאל עס קענען מהפך זיין און אנפילן מיט רוחניות'דיגע אהבה, מיט אהבת השם, מיט אהבת ישראל און אהבת התורה, און א מענטש רעדט צום אייבערשטן, ווען א מענטש האט באמת א רילעישאנשיפ מיטן אייבערשטן, דאס איז אהבה וואס מאכט זאט, דאס איז אהבה וואס מאכט הויל, דאס איז אהבה וואס מאכט א מענטש באמת סעטיספייד און לייגט אים באמת אין א גוטע פלאץ, און א מענטש וואס איז באמת אריינגעטון אין די אהבה, איז די לאקיסטע מענטש אויף דער וועלט, ווייל די אלע מצוות און סתימער עניהאו, יעדן טאג, טוט מען נישט אין מצוה אנשים מלומדה, ווען א מענטש גיט צדקה, ווען א מענטש ענטפערט אמן, ווען א מענטש דאווענט, לייגט תפילין, גייט אין מקווה, אלע אנדערע מצוות, ווען מען עסט, מען שלאפט, אלעס וואס מען טוט, ווען מען האט אין זין אהבת השם, ווען מען האט אין זיך די ליבשאפט, און מען טוט יעדע זאך מתוך אהבה, און מען האט א רילעישאנשיפ מיטן באשעפער, איז מען לאקי, ברענגט עס א מורא'דיגע פרייליכקייט און א מורא'דיגע מורא'דיגע סעטיספעקשאן אויף א מענטש. אז זאגט דער בעל שם טוב, מען זאגט שבת אין די זמירות מה יפה ס'מה נעימת אהבה בתעניגים, ווי שיין און ווי זיס ס'איז ווען דו רילייזט אז די אהבה פון די תעניגים, די אהבה פון די גשמיות'דיגע וועלט, איז נאר א משל, איז נאר א השתלשלות וואס קומט בעצם פון די רוחניות'דיגע אהבה, פון די אמת'דיגע אהבה וואס א מענ וואס א איד זוכט פאר, די אייבערשטער האט אונז באשאפן מיט א מורא'דיגע וואויד פאר אהבה, צו קענען עס אנפילן מיט רוחניות'דיגע אהבה, צו קענען האבן קאנעקשאן, אמת'דיגע פילע רוחניות'דיגע קאנעקשאן. און שרייבט די קאמאנער אויך ווען ער איז מסביר דער בעל שם טוב אז אויב א מענטש איז טאקע מצליח און ווען ער האט א גשמיות'דיגע תאווה עס צו מהפך זיין און אויסצוטוישן בשעת מעשה דעמאלטס ווען ער האט די גרויסע תאווה איז צו זאגן אוי איך פארשטיי אז די תאווה קומט ווייל איך האב א מדה געניט פאר רחניות'דיג קאנעקשאן לאמיך גיין לאמיך רעדן צום אייבערשטן לאמיך זיך אויסשמועסן מיט אים לאמיך מאכן א נאנטע רילעישאנשיפ מיטן באשעפער און אזוי העל איך ווערן פיל מיט די רוחניות'דיגע האווא, ווען א מענטש מאכט די סוויטש קען מען דורך דעם זוכה זיין צו ריזיגע מדריגות שרייבט דער קאמאנדער, ממש מדריגות רוח הקודש, ווייל מען קומט פון, מען ברענגט ארויף די האווא פון די נידריגסטע פלאץ, פון די שפילות'דיגסטע פלאץ, פון א פון א פראסטע גשמיות'דיגע תאווה ברענגט מען עס ארויף צו א רוחניות'דיגע הייליגסטע און נענסטע זאך וואס קען זיין, די די די קאנעקשאן צווישן א איד, א חלק אלוקי ממעל, מיטן הייליגן באשעפער, וואס זיי זענען מבנים למקום, וואס וויפיל פסוקים די תורה רעכנט אויס אהבתי אתכם אמר השם, די אהבה וואס וואס כלל ישראל האט צום באשעפער. נאך א אנמערקונג וואס מען קען מאכן איז, אונז ווייס מיר אז קריש מע איז די העכסטע זאך אין טאג, ווען א איד שרייט אויס שמע ישראל השם אלקינו השם אחד איז די העכסטע זאך אין טאג. ס'איז דא א ווארט פון הייליגן בעל שם טוב, דער בעל שם טוב האט געזאגט ס'איז אריינגעדרוקט אין אסאך סידורים, תולדות הנקב יוסף ברענגט עס, אז די סיבה פארוואס משיח איז נאכנישט געקומען איז ווייל אידן זענען נישט גענוג מאריך באהבה רבה, אידן זאגן נישט גענוג לאנג אהבה רבה. סאו מקיסק מיינט לכאורה זיכער די פשוט פשט איז אז מ'דארף מער אינזין האבן מ'דארף לענגער זאגן אהבה רבה. נאר מ'דארף אויך אביסל אריינטראכטן וואס זאגט מען ביי אהבה רבה. ווען מ'צונעמט אביסל אהבה רבה, מ'זאגט אהבה רבה, אהבתני, שם אלוקינו, חמלה גדולה, ויסערך ומלתי, כ'וויל נישט דא פארלערנען די גאנצע אהבה רבה אבער ווען מ'צונעמט אביסל א טייטש, נעמטס ארויס א סידור, און מען זעט וויפיל מאל מען רעדט דארט פון די אהבה און די חמלה וואס דער אייבערשטער האט צו אידן, און מען ענדיגט דארט כי בשם קדשך הגדול באהבה להודות לך וליחדך באהבה להבא את שמך, יעדעס מאל פאר מען זאגט שמע ישראל ענדיגט מען הברך את עם ישראל באהבה, אדער ביינאכט זאגט מען אויך אהבת עולם און מען ענדיגט באהבה, פאר קיסר וואס זאגט שמע ישראל אומרים פעמיים באהבה, אלע מאל פאר פאר מ'זאגט שמע ישראל איז באהבה. און זאגט דער בעל שם טוב, א מענטש זאל זיך מער ווען מ'זאל ווען זאגן לענגער אהבה רבה, פשט איז ווען מ'זאל ווען פאוקעסן אויף די ליבשאפט וואס וואס אונז האבן צום באשעפער, ווען מ'זאל קולטיוועיטן די ליבשאפט פון די אהבת השם וואס דער באשעפער האט צו אונז, און מ'זאל מאכן נענטער און גרעסער די ליבשאפט וואלט משיח געקומען. אפשר לכאורה איז דאס פשט וואס די הייליגע בעל שם טוב זאגט מ'דארף לענגער מאריך זיין באהבה רבה, לענגער מאריך זיין פאוקעסן אויף די אהבה, אויף די ליבשאפט וואס דאס וועט ברענגען ביאת המשיח, אזוי ווי רבי שמעון בן יחיא האט געזאגט אנן בחבבי סטליה מילסא, די מהלך קומט בעצם פון הייליגן רבי שמעון בן יחיא זאגט אין זוהר אז ביי אז זיין נשמה נשמת רבי שמעון איז געווען פון חביבות פון אהבה פון ליבשאפט און אונז ווייסט מען אז די הייליגע בעל שם טוב איז געווען די משורש נשמה פון הייליגן רבי שמעון בן יחיא. איז ווי מער זאל די אייבערשטער טאקע העלפן אז ווי מער אונז זאל מיר אנפילן אונזער הארץ מיט אהבת השם, מיט ליבשאפט צום אייבערשטן, מיט קאנעקשאן, מיט א רילעישאנשיפ צום אייבערשטן, אונז זאל מיר פאוקוסן אויף דעם און עס וויסן און עס פילן, און אוועק געבן פון זיך, און אוועק געבן צייט, ס'היינט אזא רוישיגע וועלט, מען איז אזוי ביזי מיט די טעלעפאונס, מיט די אלעס, מיט סתם מיט די ארבעט א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, מען האט נישט קיין רגע מנוחה, ווען א מענטש דארף זיך אויסלעשן און געבן היינטיגע צייטן רופט מען עס אן ווען מען געבט שלום בית קורסעס אדער חינוך קורסעס, מען איז דא געבער, געב דיך אפ מיט א מענטש, געב פאר דיין קינד, געב פאר דיין ווייב אנדיוויידעד אטענשאן, הייסט עס, לעש אויס דיין פאון, מאך עס אויף עירפלעין מאוד, טשעק ארויס, געב אים אנדיוויידעד אטענשאן, דארף מען די זעלבע זאך טון פארן הייליגן באשעפער, מען דארף געבן פארן באשעפער אנדיוויידעד אטענשאן, צומאכן אלעס, אויסלעשן אלעס, אפאר מינוט א טאג זיצן די איד אליינס מיטן באשעפער און מאכן זיכער אז מ'נעמט קעיר פון די רילעשאנשיפ, מ'פיטערט די רילעשאנשיפ, מ'קולטעוועט די רילעשאנשיפ און דעמאלטס וועט מען זיין באמת באמת לאקי אידן, ס'איז א מה יפית ומה נעימת. נעקסטע וואך אם ירצה השם. קען מען זאגן א שיעור אויף אהבת ישראל וואס איז אויכעט איינע פון די ריזיגע יסודות אין חסידות, מ'קען זאגן פון די גרעסטע יסודות אין חסידות איז אהבת ישראל, די בעל שם טוב'ס מהלך זאל דער בעל שם טוב האט אנגעקוקט מ'דארף ליב האבן יעדן איינציגסטן איד, וואס איז אויכעט א מורא'דיגע סאורס פון וואס קען געבן א מורא'דיגע קאנעקשאן פאר א מענטש, די ליבשאפט וואס מ'האט צו יעדע אידישע נשמה זאל די אייבערשטער העלפן זאל מען קענען גיין דורך א בעל שם און זאל נענטער מאכן ביאת המשיח, אזוי ווי משיח אזוי ווי בעל שם טוב אליינס זאגט, וכשהיפיצי מעיינות שכל חיצו.